Җылама! Җылама! Туйдым мин, беләсеңме? Туйдым барысыннан да! Синең белән йөрүләрдән туйдым, беләсеңме? Синең квартираң начар. Өйдә тәмәке тартырга ярамый, музыканы каты итеп тыңларга ярамый. Үбешергә ярамый. Нәрсә соң инде бу? Минем бит җүнле башты аш ташаганым юк. Гамбургерлардан менә болай туйдым. Сине укуда каршы алулар, беләсеңме? Мин сиңа бит ничә сумлык кына чәчәкләр алып бирәдер инде, беләсеңме? Туйдым. Сион. Все. Җитте. Җитте барса туйдырды. Кыскасы. Әйдә. Әйдә. Өйләнешик. Әйдә. Ә?

Менә улым, күрдеңме? Фотоаппараты булмаган кеше ничек интегә.

Ярар. Өч минуттан өч. Мам, безнең бүген мәктәптә бәйрәм иде. Ярыймы менә бу колены кием әле? Ярамый дидем. Бар. Ә нишләп ярамый соң? Бу колены миңа сез туган көнгә бүләк иттегез. Ансыз да кияргә ярамый. Сигезенче мартка BMW машинасы бүләк иттегез. Ансында да йөрергә ярамый. Ну җитмәсә бит әни шкафта күпме тун асылып тора норковый, ә? Аларын да кияргә ярамый. Ну кайчан кияргә буласың аларны? Ну ма, ну почему нельзя? Әтием пенсиягә чыккач. Әлегә ул гап-гади гаишник.

Офицер! Офицер! Карагыз әле, мин бит сездән лимон астындагы ит сорадым. Куясыңмыни итен? Шунда, лимон астында. Уели, уели.

Син бит миңа мин режиссер дип ник алдаладың? Мин алдаламадым. Мин режиссер. Мин мультфильмнар төшерүче режиссер.

О, брат! Сәлам! Сәлам, сәлам! Рәхмәт бик зур. Бара иртә килү ул. Иртә килүең бик әйбәт булды, әйме? Бар син кунакларны каршылый тор, бар кызларны чишендерә тор, мин монда ата кызлар өчен дә. Әйдә. Бар, бар, чигел, чигел, чигел, чигел, а, молодец. Брат! Брат!

Ярар, балагызны әнә кушеткәгә куегыз, чишенегез. Дутык, нишләп мин шешендем соң? Балага нәрсә булган, Дутык? Аңладым, аңладым. Әнә күрсәткәч шешенегез дим. Доктор, нишләп мин шешенем соң? Мин авыртмыйм бит, карала, доктор. Балага нәрсә булган соң, доктор? Әни кеше.

Әйтерсең, кызлар бүлмәсендә туалет кагазе беткән. Хәерле көн, исәнмесез. Эфирда квартирный вопрос тапшыруы. Һәм бездә бүген кунакта Сания ханым белән Мөнир әфәнде. Сания ханым, Мөнир әфәнде, килегез монда. Килегез. Хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, алар бомжлар. Шуңа күрә без бүген Казан вокзалын ремонтлаячакбыз. Гадаю, гадаю, гадаю. Килегез, кил, кил, берәннәп, берәннәп, килегез. Тормыш юлыгызны әйтеп бирәм. Шибә, ши, ак кара. Кил әле, кил, кил, шибәрем. Кил әле, кил, кил, кил, кил, кил, кил әле, кил, кил. Бир әле кулыңны, бир, бир, бир. О, хәзер әйтеп бирә. О, син Украинада яшәгәнсең икән, ә? Икенче кулыңны да бир әле. А, а, Чернобыльдә эшләгәнсең. Ага, кая өченче кулыңны да бир әле. Бир, бир, бир, бир, бир, бир. бир. Анаңы сорды. Улы! Улым, тор! Тор, эшкә барасыңмы? Тор, әйдә! Калем аяктан.

Эчеп җибәрегез. Эчеп җибәрегез. Әйе, әйе. Әйе, әйдәгез. Әйдә. Әйдә, әйдә, әйдә. Әйе, Ротару, Гүзәл Уразова. Була, була, була. Әйдә, әйдә, әйдә. Менә булды. Булды. Доктор. Ау. Башлады, әйләнә башлады. Баш әйләнә. Ул шулай булырга тиеш. Әйе. Шулай булырга тиеш.

Зараза, Зафира Тару. Кем була инде?

Кая синең машина? Әнә, нәйдә? Елгада. Елгада?

Нишләп син шулай ямьсез итеп көләсең, ә? Мин әле генә беләсеңме, абыйны күрдем. Ул 12 этаждан сикереп, җиргә бәрелеп үлеп китте. Ә мин аның күзләрен чукып алдым әле. Нинди әшәке кыз! Ә менә синең дус кызың? Ул абыйны жәлләп елыйдыр, шулай бит? Жәллисеңме? Юк! Нигә елыйсың, алай итеп, нигә елыйсың? Мин күрмәдем! Хәр хатын кыз белергә тиеш. Ашарга ни кадәр сирәгрәк пешерәсең, ул шул кадәр тәмлерәк тоела. Аңладыңмы?

Рәхмәт. Гафу итегез, бер сорау мөмкинме? Ә нишләп сезнең ирегез безнең кафега керми башлады? Ул үлде.

Медроксипрогестерон. Кадерлем, мин бу дөньяда бердән бер акыллы хатын кызны беләм.

Ә менә тигезлегемне югалттым, улым, тигезлекне. Авыр хәл. Ай, хур булдым бит әй. Ай, югалттым бит әй. Югалттым бит әй. Гаиләдә Ир белән хатын тигез. Хайван! Бигрәк тә хатын. Карале. Мин бит практикант Марусяга эш кушкан идем.

Унбишенче палатадагы Васильевтан кан алырга кушкан идем. Эшләдегезме? Эшләдем, Гали Галиевич. Тып-төгәл биш литр. Булдырганча кадәр тырыштым, Гали Галиевич. Кара, кара нәрсә язганнар. 43% хатын-кыз үз ирләренә хыянат итәләр. Ну, ну, ну, нәрсә эшлим инде мин? Нәрсә бирә инде бу миңа? Яраса 43% хатын-кыз ирләренә изменя итеп бирәләр ди. Юк,

Так, тыңлап карыйк әле. Так. Юк, бернәрсә дә аңламыйм. Яки минем стетоскоп эшләми инде.

Әмма, ну, бер ярты мил генә көч җитәр дип уйлыйм. Исәнме, әти! Сен кая йөрдең, малай актыгы? Ничек инде куя? Армиядә хезмәт итеп кайттым бит, әти. Икенче вакыт өйдән чыгып киткәндә кая барасыңны әйтеп йөри торган бул, яме? Ә хәзер бар комач аулама эшен тот.

Армияга киткәнче яхшы йоклый идем. Чөнки армиянең безне саклаганын белә идем. Армияда начар йокладым. Чөнки сакта тордым. Хезмәт итеп кайтканнан бирле йоклаганым юк. Чөнки безне кемнәр саклаганын

Хәтерләм. Син менә Ромео Джульеттаны яраткан сыман яратырсыңмы? Минем андый китап укыган юк. Ну, алайса, Тахир Зөһрәне яраткан сыман. Минем андый да китап укыган юк. Хәтерләм. Син нинди китап укыган барсың? Муму. Күбрәк чәйне әле утырсаң, алып барып батырам хәзер. Димәк, былай. Бүтән тикшерүләрдән соң, рентген сурәтләреннән соң Ай, сезнең хатыныгыз сау сәламәт. Шулай менә. Е. Сау сәламәт. Тораз әле. Доктор. Ышанычлырак булсын өчен, бәлки мин әйтәм. Аны

Ярый инде шунда, ярый. Мин әле теге ишеттем, синең оныгың кайтты. Ә-ә, кайтты, кайтты, бер атна элек кайтты инде, кайтты. И, бабасына булышамысың? Һи, булыша, булышмыйча. Икәүләшеп бергә пенсиясен эчеп бетерделәр инде, булыша. Менә шулай булыша. Ә-ә. Сволочь. Ә-ә, шул, шул. Зараза.

Симе гайтәр. Син миңа 50 сум акча өчен хыянәт итә алыр идең. Нишләвең бу карале? Ну мин бит сиңа алай уйларга сәбәп тә бирмәдем бит, ә? Тата, әмрә, әмрә 500 тәңкә өчен. Биш йөз кадерле кара беләсең бит инде. Начар торабыз. Бәлки 500. Бәлки хыянәт итәр инде. Син бит мине аңлар идең бит. Менә кызым. Менә син син 50 доллар өчен негр белән ялгар идең. Әти! Син ничек инде минем турында шулай уйлый аласың? Я, я, менә, менә, менә, менә, 500 доллар түләсәләр, 500! Әти, әти, ну, сезнең бит әни белән зарплатагыз бик кечкенә. Син бит минем әтием, әти, ну. Син бит мине аңларсың.

Мин синең чәеңә көмеш бал кашыгы тыгам. Чөнки көмеш микробларны үтерә. Ярыймы? Эч, аша, аша, Нәрсә мин? Микроб үләксәләре белән тулган чәй чөмереп утыриммени? Улым.

Алло. Нормально? Ага. Артык килограммдар белән көрәшеп маташам. Әйе. Ага. Юк. Юк инде, нинди спортзалда булмыйм. Спортзалда түгел. Түгел, давай, пока. дәфтәрләрне тикшереп була инде. Ардым, туйдым бу дәфтәрләрдән. Ой. Апа,

Галим, инде менә бу дәфтәргә күпме куярбыз? Апа, бишләй дә миннән бүләк булсын, апа. Галим, күптер бу бит синең дәфтәрең. Ә, апа, бик әйбәт. Куегыз айса, бишле апа. Ярар. Апа, булдымы инде? Булды, Галим, Апа, бер сорау рәхмәт. мөмкинме, бер сорау? Мөмкин, Апа, мөмкин, апа, Галим. апа, Апа, бүген кич белән нисез? Галим, син кем белән сөйләшкәнне оныттыңмы әллә? Ну, апа, кинотеатрга чакырмакчы. Юк, Галим, юк, юк. Ә мунчага, апа?

Алайса, йокы даруы белән эш җибәрү даруын бергә катыштырып эчегез. Тыныч йокылар сезгә.

Менә ничек дип гөмбә ашап, гөмбә. Гөмбә ашап үлде. Так. Ә нигә бөтен йөзе кара кигән? Ашыйсы килмәде. Син ашаттың инде. Ашаттым. Гөмбәң калдымы? Калды. Бир әле, бир әле. Мин ашатыйм әле, кайт.

Хатын! Хатын дим! Ой, нәрсә? Ә, бу ират безнең караватта нишли? О, ниләр генә эшләми. Вау!

Улым, рәхмәт инде, ләкин мин бит төшкермәдем, җөткердем. Ой, миңа барыбер. Хоть кәкрәеп катыймы. Безне әдәпле булырга өйрәттеләр. Нәрсә булды сезнең белән? Террористлар! Кая? Алар

Әле бит сезгә имеймәсе, имеймәсе. Без каршы түгел, бабай. Юктыр ич, бабай. Бабай! Шербетләр. Кара. Кызыктырды да киттеме? Вот бабай да китте. Әйе, сөйлә, сөйлә. Сөйлә, сөйлә.

Әлек ничек иде? Урладың, эчтең, төрмәгә. Урладың, эчтең, төрмәгә. Ә хәзер ике генә вариант бар. Беренчесе. Урладың, эчтең, урладың, эчтең, нәтиҗәдә эчкечелеккә бирелдең. Икенчесе. Урладың, урладың, урладың, урладың. Хаппа!

Доктор, соңгы арада холкым күзгә күренеп үзгәрә башлады. Юк кына бердән дә гөр тиздән дә кабынып китәм. Доктор,

Сөеклем. Миңа бер генә матур сүз әйт әле. А? Бер генә матур сүз әйт әле миңа, ә? А. Матур сүз.

Син кайда әйтәсең, семья юкмы? Кайда йөрдең төне буе? Кай... Әни, мине лифтта көчләделәр. Башны катыртма әле. Беләсең, син лифтта көчләү өчен 5 минут җитә. Ни семья юкмы дип, кайда йөрдең син төне буе? Нәрсә соң бу, кая әле?

Әнә теге өстәл артында ашау утыручы абзыйның ашый торган әйберен ашыйсы килә. Ашыгыз, хәзер эшлибез. Мин аны бер минуттан телефонга чакырам, ә сез барып ашагыз, яме!

Дәрләктән кичә кайтып керсәм, пычаклар кайралган, краннар төзәтелгән, ә хатын корсаклы.

Бу кыз бит безнең өйдә яши. Нишкалар? Яхшы. Хәле. Син нәрсә елмаеп йөрисең? Син бит кичә машинаңны бәрдергәнсең. Ага. Бампер Таралып беткән бугай сине шулай бит. Ие. Ней тәрәзә алды. Ага. Аннан соң чүчрендой яклары саган бугай. Вот.

Ой, менә молодец, улым, елаудан да туктады. Менә молодец минем улым ичмаса. Мин туктамадым. Мин бераз ял итеп кенә алам. Ярар, улайса, ярар, улым, ела, ела, улым, улайса. Тау, катырак ела, ял ала. синен менә бус бутылканы алып кибет газдавайте ипи алып кайтсак булыр микән? Була.

Аңлыйсыңмы? Суд балаларымның өчесен дә иремдә калдырырга дигән карар чыгарды. Аларның бит берсе дә анага түгел. Әйе. Менә мин күзәтеп утырам, утырам да, әйеме? Һәр кешенең үз сәерлеге бар икән дигән фикергә киләм. Миндә юк. Синдә дә бардыр сәерлек. Нинди? Нинди? Менә син, мәсәлән, чәеңне уң кулың белән генә ватасың. Шуннан ни булган? Шуннан ни булган?

Ходаем, Ходаем, Ходаем, зинхар, Ходаем, зинхар өчен, зинхар өчен үтенеп сорыйм синнән. Теләсә кемгә әйләндер. Ходаем, үрмә күчкә дә ярый, тараканга да ярый, Ходаем. Зинхар өчен түгел җиргә генә кайтар мине. Җиргә генә кайтар. Анда бит минем... Анда бит минем эчеле бетмәгән бер стакан салкын аракым калды, Ходаем. Аны бит миңа бишән телне эчеп бетерергә кирәк. Ходаем! Алайса мин сине үрмәк үчкә әйләндерәм. Рәхмәт, Ходаем. Рахман. Аллахым, Аллахым, минем бит буем җитми стаканга кадәр. Ә син көчән! Көчәнеп арт ягыңнан пәрәвез чыгачак һәм шуның белән аска төшәрсең!

Әйтегез. Ә хәзер беренчесен һәм соңгысын алып куй. Ә нәрсәгә? Беренчесе начар керә.

Ә син мине мөгезем белән, мөгезем белән сүз. Бер кичне зәмхәрир суыкта бер кыз бала урманга чыгып китә һәм шунда адашып кала. Бу хәл 31 декабрьнең кичендә булганлыктан, кызчыкны югалганын берәү дә сизми һәм шау-шулы бәйрәм өзелми. Вакыйганың ахыры әйбәт тәмамлана. Ага.

Исәнмесез, Гали Алиевич, исән сау кайттыгызмы? Тыныч Аллага шөкер. Әйдә, әйдә, утырыгыз. Аллага шөкер, килен генә. Үзегездә ничек мин булмаганда нинди яңалыклар булды? Бер килеш әллә ни юк, Гали Алиевич. Ниндиерәк пациентлар килде? Мин өч кешене дәваладым. Ага, так. Менә җентекләбрәк шушы урыннан. Тик менә беренчесе килгән иде, әйеме? Аягы сындырып килгән, әйеме? Әйе. Мин аңа теш җибәрә торган дару бирдем. Имеш, аксакла биргән иде, сагына култык таякларын ташлады да, җөгереп үк китеп барды. Аха. Икенчесе? Икенчесе килгән эш китә ди. Мин аңа эш җибәрә торган дару бирдем. Әйе, имеш, йөгереп йөргән иде ике арада.